Bu soragda n sany nodumyz bar, n sany werteksimiz bar. Her bir koin, her bir otagda-da koinler bar. Biz indi islenýän zadymyz, islän iki sany nod saýlap başlajak we gutarjak ýerimizi maksimum koin ýygnamak. Example, böketdir, bir, iki, iki, bir, bula eýeçilerimiz we üç taýda birden ikä gidip, ikidenem dörde gitsek, on alty kon ýygnaýar. Görşümiz ýaly, bu soragda Xtrony Connect komponent ideýasyny ulanarys. Nähili ulanmak isleris? Şony görkezmek üçin ekran paýlaşaýyn. Bir minut.

Bärde bolsa Dalet grafyna salamyzda Strong Command komponent tapamyzdan soňra şol grafy görkezipdik. Şunuň ýaly, ýagny şu komponenti bir sany vertex tipi klasy täze grafymyzda, onda elimize şu graf gelýär. Buram aslynda dark, ýagny dalet aşaky graf. Bärde bolsa algoritmasyny berdik. O n plus m-de işleýär ikisem, göçeräji algoritmasyna girmän Algoritmada diňe üýtgeýän ýer üstadäki in, not, bolmasy. Ýagny näme diýjek bolýar? Şunuň ýaly bir sany example görkezipdik. Bärde biziň başlaýan nohadymyz andadek graflarda hiç bir önemi ýok. Ýöne direct graflarda hökman nädip bir önemi bar. Şutada meselem bir sany edge bolsady bu tarapy. Onda men eger şutayda başlasam, onda Diňe men gelip biljek ýerim şu taýpa bolardy. Eger-de Edge bolmasa şeýle. Bilşimiz ýaly bärde Edge bolmadyk ýagdaýynda, meselem, şuny pozaly, onda diňe şu komponent üçin çözer we biziň algoritmamyzda bilşiňiz ýaly şuň hemmesini wise ederdi. Soňrasynda wiset bolmaýan başga bir noddan başlaýyn diýende, bilşimiz ýaly algoritmada biz eger wiset däl bolsa else case-e gir diýýärdik undirect bloklarda we

Indiki biziň soragymyzda-da şu Stone Comet komponent ideýasyny durarys. Ýagny näme diýjek bolýarys? Bir Stone Comet komponent içinde lýuboý notdan lýuboý noda ýol bar. Islän iki nodyňy alsaň üstäden komponentiň içinde ondan-a muňa ýol bar, mundan-a muňa ýol bar. Bu diýmek bolýar, men eger şu komponente bir ýerden girsem, Çünki kompýuteriň içindäki hemme notary reset edip, islän orundan hem çykyp bilýän diýmek bolýar. Ýagny islesem men şu notdan çykyp giderin, bu notdan girip, islesem bu notdan çykyp giderin. Ýöne şu kompýuteriň içinde liboý nody gezip bilýän diýmek bolýar. Onda bu diýmek bolýar, ýaňky soragymyzda coin oýnajak bolsam, men strony connect komponentlere bölerin grafymy we strony connect komponentlere bölende sen grafyny bilşim edýär näme böler diýdik.

Ýagny DP of note näme berýär? Eger men şu nodedan başlasam, et diýnik ýagny alyp biljek maksimum koin mukdarym. Eger şu hasaplandyran bolsa, bütin DP-leriň maksimumy meniň jogabym bolýar. Ýagny başlajak nodedyň sesi saýylýar. DP-ni näçe taplap bolar? Biz şeýle ýaly DP-ni hesaplamak üçin şu notdan gidip bilýän tranzisiýadan we we bular eýýäm hasaplanyp goýlan diýip asýum etýän. Hasaplamadykasy gidip hasaplap gaýtýan. Biz şeýle ýaly saýkl ýok DP-de ýagny gidip şu taýda bir tranzisiýa ýene meniň noduma gelmeýär ýüzüme. DP-de saýkl ýok bolsa onda DP edip bilýär pikir asty. Bu bärde muň detalýan hasaplamak gerek bolsa hemmesi, onda, meselem, we bir, we iki, nokat, nokat, nokat, we k bolsa, DP-niň nody, iki,

Edge stili. Şu edge'lerin ilk başda belli edge'lerin listini alýan. Tablo şeklinde. Eger de şu edge'in iki tarafynyň komponenti üýtgeşik bolsa, ýa şu komponentde bolsa, o edge'i goşamak, başga komponentlerde bolsa, adam bäri goşamak täze grafda, täze grafda komponent wise bir graf ýasaýan. Komponent Waýze hanym üçin hem, meselem, ýaňky kawalýerden şu täze gimnastika kawalýerlerini satyjak bolsam, näme ederin? Atam sat bir zady bermesin-dä. Uly K diýip bir zat eýeleýin. Komponentiň i-sine K-nyň i-sini goşaryn. Bilşim ýaly, bärde O-nyň dokuzynjy derejesi, onuň üçin uly K L-nyň bolup biler. Ýöne hasaplama gaty aňsat bolşuny ideýärler.

Bädäki komponent zat konnektiwiteti-de, strong connect komponent diýmek, şol. Ýa strong connect komponent aýdylyşy. Okey.

Querymiz Querymiz ýok. Biz saňa bir sany notdan başlaýas. Estýeli bir sany noty zuktarýas. Täzeli. Indi men şu ýolda şu komponentiň üstünden geçip gitjek bolsam, şuny ýeren ýagdaýymda, Okey esine te gitsem içinde bolsa es içinde te içinde bolsa sadaki men te barymda gutarmaly diýip zat ýok teň üstüne gidip iň soňunda te ýene-de gutarp bilen ýaly bärde päs diýmek simple päs diýer aslynda ýa şu nota geldim geldim bütin nota gezdim ýene-de gelip te-de gutarp bilen.

Eger diskret däl bolsa döretmek onda ona kiçijeklerini maksimum tapýar. Belki ne oldu? Bu izlesini toplayat. Maksimum of rate of break 2. Sonunda da öğretimize K nodunu olsa.